Salut an häerzlech wëllkomm bei Luxplay, haut hu mer neit Gesiit. An zwee gréisser Open World Spiller fir iech. Dat eent reimt sech op Assassin's Beat. An dat anert op Cyberjunk 2077. Ween nach net matkritt huet, huet Tomaten op den Aen. An zimlech sécher och Stëpp an den Oueren. Well Cyberpunk huet säit Release mat ville Bugs a Problemer ze kämpfen an et gouf esouguer vum Playstation Store geholl. Dat ass och nëmme verständlech am Fong, mee ob et wierklech esou schlëmm ass an wéi et am Fong ass, dat zitt sech gläich den Dan Dilo a sengem Beitrag. Ah, Cyberpunk. CD Projekt Red hat dach esou Recht mat deem wat se soten. Ech hunn et grad duerchgespillt an holy shit, et stëmmt! Ech weess näischt méi mat mengem Liewen unzefänken. Dat Spill ass esou gutt, et ass besser wéi d'Liewe selwer. Et. Also, ganz éierlech Jongen, op wat waart der nach? Kaaft Äerch et, ganz éierlech! Jo, wat ass? Wat heescht dat? Sinn eis net bestach? Hm. Dat heescht, der wéierlech sinn. Okay, sorry nach eng jiddereen, ich muss dat nach ufänken. Nodeem Cyberpunk jo méi Verschiebungen wéi d'Frames op den ale Konsoulen spendéiert kritt huet, ass et dann endlech mol dobaussen an mir déi Normalstierflech dierfen och endlech eis Meenung dozou soen. Fänken mer da mol fir d'éischt bei der Story un, well fir sou eppes war dach CD Projekt Red bei The Witcher 3 bekannt, wann ech mech net ieren. Dir sidd de Wii, neen net deen aus Devil May Cry 5, en Hien oder Hatt mat 3 Origins Uen zur Auswiel. Ech hu mech fir de Corpo Gu decidéiert, Dat heescht, Dir fänkt als en héicht Déier an enger décker Bott un, nëmmen domat kuerz drop eppes geschitt. Dir féiert dann mat Ärem beschte Kumpel Jackie e Mercenärsliewen, bis do och nees eppes geschitt an, jo, den Keanu Reeves ass do och nach iergendwéi sou mat dran. Naja, spoilerfräi resuméieren, dat leeft bei Luxplay. Brass Hole. Now like that! Stick some iron in your mouth and pull the trigger! Wat seet dann eigentlech d'Grafik? Ma Night City selwer gesäit deelweis schonn zimmlech schick aus. Ech hat déi gritty Atmosphär a sengen Nuetsclubs an iwwerhaapt d'Locations bei Nuecht eigentlech zimmlech gären. Mee virun allem beim Dag ass och irgendwie fun, dass d'Stad dann nach ëmmer Night City heescht. Gesäit d'Spill nach ëmmer gutt, mee bei wäitem net sou breathtaking aus wéi eise John Wick dat virun engem Joer nach an engem hallefvollen Zoustand op der Bühn eis wollt verklickeren. Och sou déi Niewen-NPCs, jo ignoréiert déi am beschten, well déi si meeschtens domadder beschäfteg wéi e Schwarm Guppien planglos hin an hier ze schwammen, Et ass allgemeng fir mech nach wäit vun där lieweger Stad ewech, déi CD Projekt Red eis versprach huet, muss ech do éierlech soen. Nodeem dee Punkt da lo gekläert gouf, wat mécht een dann eigentlech sou a Cyberpunk, dem Spill wou als d'Gottestréin vun de Videospiller annoncéiert gouf? Ah, dir kënnt zum Beispill mat enger zimmlech schwammeger Autosphysik duerch d'Stad fueren an Verfolgungsjuegten, déi genau ëm ee Block ginn, mat de Flicken erliewen. Dir kënnt bei Ripperdocs goen an dem Wii nei Deeler abaue loossen, déi är Stats verbesseren, oder dir kënnt iech Geschier wéi d'Aarmkléngen implantéiere loossen. Yo yo yo, wat geet Night City? Ech sinn et, ären Main Man de Wii an ech hu mer e krassen neien Upgrade besuergt. Just gëtt mer e klenge Moment. Pedal to the metal yo! Luc, et ass schon erem geschitt, hëllef! Scho rem? Wéi kann et sinn? Et ass schon déi drëtte Kéier haut aleng! Hehe. Rollespill typesch hutt der är klassesch Attributer a Perks, wéi schéiss 5 Prozent besser oder dialogéier 10 Prozent besser. Iesse kënnt der och kafen, mä pff, dir loote sou vill Heelmëttel vu Géigend, dass dat eigentlech verspente Sue sinn. Bei de Rüstungen, aka Kleeder, hunn ech schonn vill misse laachen. Wësst der nach, wéi vill Leit sech eng Third-Person-View gewënscht hunn? Ma wann se mol bis gesinn wéi schrecklech d'Kleederwiel ass, wann der gutt Stats wëll hunn. Yay fir d'First Person CD Projekt Red! An der Spillwelt gëtt et och random Events à la Géigner gräifen Onschëlleger un, Géigner belageren eng Strooss. Dat sinn natierlech Problemer, an deene kënnt dir ballernd, stealtheg oder hackeg, stealtheg oder. Heckesch Balland entgéintrieden. Balleren u sech fillt sech ganz ok un vum Gefill mä mir hunn e bëssen d'Variatioun u Waffe gefeelt. D'Hecke mécht schonn éischter Spaass wann der engem Géigner d'Aen ausknipst fir en dann vun hannen ze meuchelen an dann senge Kollegen déi keen Social Distancing anhalen Cyber-Aids ze implantéieren. Dat ka scho Spaass man, jo. Bis allerdéngs, dass déi ok bis grenzdebil KI iech duerch eng Bëtongsmauer, agewéckelt an Alufolie, dann schlussendlech awer gesäit. Oder se spawn duerch e Rouer. Ass och ganz witzeg. Rollespill typesch, bitt d'Spill iech och nees eng Panoplie u Goûten un, wat Quests ugeet. Dir hutt de Story-Goût. Dee war u sech ganz ok, mee esou richteg matgerappt huet et mech leider ni. Dat läit och dorunner, dass dem Wii seng Origins eigentlech net wierklech sou dee krassen Ënnerscheed maachen, wéi CD Projekt Red et eis am Ufank versprach huet. Ey yo Leit, wat soll mer iessen? Wéi wär et mat Pizza? Jo do wär ech dobäi. Ey, wësst der wat? Sushi géing lo déck gutt kommen! Jo, do wier ech och derbei. Oder mir iessen Pizza. Et ass wierklech egal wat ech soen, ech hunn d'Gefill wéi wann d'Konsequenz ëmmer déi nämmlecht ass. Wéi geet dat? Den Gikkgu ass u sech däin Standard Schockela oder Vanill. Dat heescht, Géi an dat Lagerhaus an klau e Laptop. Géi an dat Lagerhaus an lee déi Persoun ëm. Ok, heiansdo hutt der d'Iwwerraschung vun engem Bossfight, mee déi si meeschtens zimlech meh. Dann kaaft der en neien Autoggu. Hunn ech net verstanen. Ech mengen wisou soll dat lo eng separat Quest Kategorie sinn? An dann hutt der déi normal Side Quests déi schonn deelweis méi déif an d'Niewecharakteren eraginn an wahrscheinlech nach den interessantesten Zäitverdreif sinn. Dir hutt iech am beschten déi Review bis zum Schluss lo unhéieren an denkt iech, jo bon dat kléngt eigentlech net dramatesch, ass halt éischter zimmlech Standard. Jo. A genau dat ass et! Iergendwou a sengem Kär ass Cyberpunk jo kee schlecht Spill. Mee wat CD Projekt Red u falsche Verspriechen, Ligen an Hype lassgetruede huet, ey sorry, mee dat kann ech beim beschte Wëllen net guttheeschen, och wann The Witcher 3 ee vu menge Liblingsspiller ass. Dofir war mäin Haaptbuschtaf, deen ech wärend dem Spillen ëmmer am Hannerkapp hat, net Wii, mee Wee. An zwar, Wisou ass déi Open World nëmmen eng Fassad, wou Spa nëmme kucken an net upaken dierf? Wisou steiere sech déi Autoe sou schmiereg? Wisou ka mäi Wii net nodréiglech optesch customized ginn? Wisou spawne Flicken einfach hannert mech, wann ech an der Pampa stinn an déi lescht lieweg Albino-Int nëmme schif ukucken? Déi wichtegst Fro ass allerdéngs, Wisou verfickt nach mol bréngt der e Spill eraus wou der ganz genau wosst dass et wéi Sau op den ale Konsoule ging lafen a wéi eng hallef Sau op deenen neien? Dir awer keng ethesch Problemer hutt äerch Milliounen an Täsch ze stiechen während den Entwéckler am Nieweraum säit 3 Deeg um Büro ugeketzt mat de Schanke muss tippen? CD Projekt Red, ech sinn der net béis, ech si just enttäuscht vun dir. Thanks, Padre. Gotta go. So go with God. Nodeems Assassin's Creed ugekënnegt gouf, huet et fir vill Leit no engem Reskin vum Virgänger ausgesinn. D'Entwéckler hunn awer trotzdeem ganz vill Neies versprach, a wat dann dovunner lo stëmmt. Oder ob vläicht béides de Fall ass. Dat verrode mir iech am nächste Bäitrag.

Assassin's Creed huet sech ze vill verännert, Assassin's Creed soll drëm si wéi fréier, a sou weider a sou fort. Assassin's Creed Valhalla ass elo den drëtten Deel säit dem Softreboot vun der Rei, an ob et sech elo erëm ausgelutscht ufillt oder awer genuch Neies mécht, verroden ech Iech elo. Spoiler alert, d'Äntwert ass net onbedéngt dat wat erwaart. Fänke mir awer vu vir un bei der Story. D'Spill fänkt an Norwegen un, wou mir als Eivor op enger perséinlecher Vendetta sinn. Fir dat Zil ze erreechen, kritt een Hëllef vu sengem Stéifbrudder Sigurd an deem senge Kollegen den Assassinen, oder wéi se hei nach heeschen, Hidden Ones. Nodeems dem Sigurd säi Papp, de Clan-Leader, awer eng Entscheedung trëfft, iwwer déi net all ze vill Leit zefridde sinn, geet et ab no England, wou mer eis eege Siidlung opbauen an zesumme mat den Hidden Ones d'Templer ausschalten. Hei kann een dann och selwer d'Reihenfolg entscheeden, an där een verschidden Verbündeter sicht an d'Missioun erleedegt.

nach méi lieweg wierke léisst, wéi zum Beispill nach Monteredioni an Assassin's Creed Zwee. D'Quests goufen iwwregens iwwerschafft, net méi ginn et eng gefillte Millioune Fetch Quests, wou een erëm iergend eppes wat weess ech siche muss, mee amplaz goufen déi meescht Side Quests mat World Events ersat. Dës sinn am Fong Mini Quests, déi oft an zwou bis sechs Minutten erleedegt kënne ginn. Besser nach ass, dass se all interessant sinn an alleguerten Ofwiesslung bidden an Net all ze selte kann een och witzeg Popkultur-Referenzen entdecken, wéi zum Beispill eppes vun Herr der Ringe, Winnie Puuh oder One Punch Man. We should tell stories of battle, swill a cup of mead around the hearth and share our wisdom. Why, God, come back if you want another taste of my endless victory. Dat bréngt mech dann och zum nächsten Thema, de Kampfsystem. Dee bleift gréisstendeels d'nämmlecht wéi nach bei Origins oder Odyssey, mee alles huet dëska bësse méi Gewiicht an Impact, wat d'Kämpf am grousse Ganze méi taktesch a satisfying mécht. De Loot spillt awer dëska eng bësse méi kleng Roll, amplaz ass elo all Item en Unikat, deen een mat der Zäit ëmmer méi upgrade kann. Domat huet all Item seng Daseinsberechtegung an et brauch een net all puer Minutte säi Stuff ze tauschen. Wat par conter méi eng grouss Roll spillt ass Stealth. Den Eivor kritt nämlech dës Gun net nëmmen eng Hidden Blade vu den Hidden Ones spendéiert, mee och e puer nei Tricker bäibruecht. Et kann ee sech zum Beispill net nëmme méi op d'Bänke sëtzen oder ënnert Leit méche fir ënnerztauchen, Mee elo och een vu Brout baken, Holz seeën oder aner alldeeglech Aufgabe vun de Bierger vun de Stied. An och d'Assassine kaputt selwer ass dëska tatsech e richtegt Feature an kann se un an ausdoen an huet doduerch en aneren Effekt op d'Leit ronderëm. Apropos Leit ronderëm, weiderhin fillt sech d'Welt vu Valhalla extrem lieweg un a bitt engem Tonne Saachen ze maachen. Ween zum Beispill net op Gewalt steet a léiwer seng Wierder benotzt, dee kann sech beim Flyting beweisen.

Besiegt gi vun dir? Jo, dat wäert et sinn. Du bass dach net méi wéi eng Wäschmaschinn. Ooh, damn son! Hey Eivor, du mengs bass überhart méi sou wéi dat Spill? Bass dach vu Ubisoft! Du nenns dech Cyberpunk, weess de wat, du bass éischter Cyberjunk. Oder wee sech éischter gären ënnert d'Leit mécht a méi sozial wëllt sinn, grad an dësen Zäiten, dee ka sech beim Wettdrénke probéieren. Ech kéint elo éierlech gesot éiweg weider a weider a weider iwwert Valhalla schwätzen, mee ech komme léiwer zu mengem Fazit. Assassin's Creed Valhalla ass fir mech bis elo de beschten Deel vun der Rei, an dat soen ech als laangjärege Fan. Net nëmme well et esouvill Neies ze gesi gëtt an ze maache gëtt, mee och well se esouvill klassesch Elementer zeréckbruecht hunn an déi weider ausgebaut hunn, wat de Gameplay einfach ronn mécht. D'Story ass matrappend an huet sympathesch Charakteren. An och wa se sech am Ufank e bëssen zéie kann, hëlt se schnell Tempo op an dat Tempo hält se déi ganz Story hinduerch. All Assassin's Creed Fan sollt dëst Spill menger Meenung no gespillt hunn. An ausserdeem ginn ech souwäit, jo ech soen eppes Blasphemesches, dat ass fir mech dat bescht Open World Rollespill säit The Witcher 3. Wéi soll et anescht sinn, eis Folg geet leider erëm op en Enn. Sou traureg dat och ass, mir hoffen dass et Äech gefall huet. Mir verabschiden eis an mir gesinn eis nächst Kéier erëm mat. The Medium an Call of the Sea. Ciao, bis dann! An wat gëtt gezockt? Wéi wär mat Valhalla? Sa ee alt Cyberpunk kënne mer jo och spillen, wat mol bis gepatcht ass. Ok.